укучыларның исемнән соң шуларның торып басып бер минут тынлык белән искә алырбыз. Артур Литвин

Сәламләү сүзе өчен Татарстан мәдәният министрлыгыннан вәкил безнең бик милли җанлы һәм әдәбиятка күптән килүче безнең дустыбыз Айрат Фәйзрахмановка сүз бирелә. Мәдәният министры Айрат Әхмәтзыянов Аипу исеменнән сезне сәламләргә бу җыеннарым бу җыенда рөхсәт итегез. Берничә сүз инде үзебезнен яктан язучылар тарафына нинди мөмкинлекләр, нинди яңа проектлар безнен алга таба булачак. Менә соңгы өч елда безнен премияларга, әдәби премияларга Роберт Миннуллин исемендәге Гаять зур әдәби конкурс кушылды. Йөздән артык балалар язучылары катнашты. Менә бу балалар темасына язучы әдәбиятчылар катнашты. Шулай безнең зур эш башлана, Ркаил абый тарафыннан, Газинур Морат тарафыннан татар шигърияте антологиясе төзү буенча. Бу. Гаять зур эш дип күрәбез аны, алга таба бу берничә томлык хезмәт милләтебез өчен бер зур саллы хезмәт булыр дип уйлыйбыз. Шулай ук безнең инде язучылар тарафыннан күптән күтәрелә торган сорау, сораулар ул гонорарлар мәсьәләсе. Алар да инде авыр булса да бу сораулар күтәрелә һәм хәл хәл итү процессында бара инде бу мәсьәлә. Шулай ук безнең Мәдәният министрлыгы каршында экспертлар советы бар. Елга 8-10 автор ның заявкалары Заявкаларына ярдәм күрсәтелә, ун миллионга якын суммага. Шулардан күпчелеге инде Язучылар берлеге әгъзалары була. Ел саен менә бу сумма әкренрәк булса да, ул арттырыла. Шулай ук инде без күрәбез, Язучылар берлеге тарафыннан гаять матур кичәләр уздырыла. Юбилей кичәләре, истәлек кичәләре һәм шулай ук бу җиңел процесс түгел, бу акчалар өстәмә акчалар сорала дәүләттән һәм дәүләт тарафыннан, әлбәттә, Язучылар берлеге тарафыннан соралган мөмкинлекләргә җавап була, еш очракта уңай була. Шуңа күрә, шуңа күрә без һәрвакыт сез, сезгә ачык йөз белән, мөмкинлекләр булган чакта һәрвакыт булышырга, ярдәм күрсәтергә әзербез. Сезгә иҗади уңышлар, илһам, яңа проектлар теләп калабыз. Рәхмәт үзегезгә.
Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мәдәнияттәге казанышлары өчен билгесе белән

Гүзәл Галләмова. Фирдүс Мартдинов. Рәмис Латыйпов. Гөлчәчәк Садырдинова. Рауза Хуҗиәхмәтова. Зарина Исамиева Атланбай Ислам Хөрмәтле календәшләр, Татарстан язучылар берлегенең 2023 елгы эшчәнлегенә йомгак ясау өчен сүз Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдуллага бирелә. Монда бу минем чыгышым, әлбәттә, әдәбият турында, хәзерге әдәби процесс турында анализ итеп чыгыш түгел, алданып әйтеп куям. Чөнки һәр жанры буенча нотыкчылар, чыгыш ясаучылар билгеләнде. Йә ул шушы остаханә башлыгы, йә остаханә башлыгының билгеләп куйган бер абруйлы кешесе анда, белгеч. Шуңа күрә алар Һәр жанрда да безнең әдәбият алдында торган максатлар, нинди әдәби әсәрләр чыга, безнең әдәбият кайсы юлдан бара һәм барачак, бу сорауларга җавап бирергә омтылырлар дип уйлыйм мин. Үзем рәис буларак, шушы оештыру эшләре, нинди чаралар булган, шулар белән генә сезне таныштырып үтмәкче булам. Шуңа күрә мин аны чыгышымда язып тормадым. Монда тизислар һәм информация рәвешендә булыр иде ул. Менә мин яшьрәк чакта язучылар берлеген тәнкыйтьләргә ярата идем, язучылар берлеге аппаратын. Монда безнең тәнкыйтьләүчеләрнең ике сүзе бар иде. Ну, язучылар берлеге нинди эше бар? Юбилейлар һәм җеназа язучыларның Бакыны казату. Бу хәл нәрсә? Хәзер дә шулай иде Әмралыштырма. Хәзер дә шулай булса да, ну, ансы табигый да инде ул э, кеше туа, үлә, китә, э, аны э, лаеклы рәвештә озатырга кирәк. Ләкин бу эшләр шактый катлаулы ук булып чыкты. Мин аңладым, элекке менә Язучылар союзы берлеге җитәкчеләренең эшен ул юбилей елы бит аны театрда үткәрүне дә ул карап утырганда, тамаша кылганда, әлбәттә, җиңел булып тоела, ләкин аны оештырулары һәм бигрәк тә хөкүмәтебезнең, мәдәният министрлыгының ышандыру менә Аның лекциясен үткәрергә кирәк дип, бу шактый кыен эш булып чыкты. Ләкин Айрат Фәйзрахманов әйткәнчә, мәдәният министры үзебезгә һәрвакыт, Аллага шөкер, әлегә хәерха һәм шушы зур сәхнәләрдә Хафиз Корман вакытында ул туктап торган иде, зур сәхнәләрдә үткәрү язучыларның юбилей кичәләрен. Байтур да безнең Әлбәттә, анысы да зур казаныш инде. Мәсәлән, Газинур Морат улы Ай күк бүләге лауреаты иде, бу аны халык шагыйре итеп белгән, хәтерләйм. Ул үзе принципиаль рәвештә Тукай круында үткәрүне сорады, театрларда түгел, һәм шушы уку залда принципы булып үткән иде аның. Комиссиядә калды. Бик күп кичәләр була.

Шуңа күрә менә Гали Гутыйның юбилее Кәрим Тинчурин исемендәге театрда үтүе шулай ук әдәбият сөючеләр өчен бер сөенеч булгандыр. Батулланың 83 яшьлеге Камал исемендәге театрда үтте. Менә ул инде нәкъ истә кала торган кичәдер дип уйлыйм, әле дә күз алдымда тора Батулланың бию чибәрлеге. диеп куюлары. Тәлгать Галиуллин, сез шулай ук 85 яшьнезнең менә шушы өлкән үзебезнең аксакалларыбызның шушы юбилейлары, чөнки инде 60 санауда рәсмисен әйткәндә һәр туган көн юбилей сыман. Күз уңыннан читтә калдырмаска тырышабыз. Галя Велим Тинчур исемендәге театрда үтте. Рольф Миңнуллинның 75 еллыгы филармониядә үтте. Шулай ук менә ул быел да кермидер дә инде, ләкин Айкиңе үткән елга. Ләкин юбилей үткән елда булды Рольф Фәйзуллинның. Шулай ук филармониядә менә кичә генә бик матур, бик эчтәлекле концерт. һәм әдәби кичә һәм концерт та үз нинди бер истинлекле ни булды, җырлар Айдар Фәйзрахманов белән киләрен язган, оештырган инде филармония, бик күңелле, бик һәм поэзия бәйрәме булды дип уйлыйм. Анда Кайбер язучыларыбыз да күренде. Ринат Мөхәммәдиевнең 75 яшьлеге, шулай ук Кәрим Тинчуринның исемендәге театрда, Мөхәммәд Мирзаның зур концертлар залында үтте. Алисә Мөдәрисова, Шамил Усманов, үзе милли китапханәдәне дә җәлеп итә башлады. Менә милли китапханәнең залы һәм анда мохит. Айгөл Әхмәтгалиеваның Чаллы да үткәрде, Чаллы театрында, аңа Татарстан халкының сәнгать шикчесе дигән исем дә бирелде. Шулайдан бик озак еллар кала алмыйча йөргән иде. Локман Закирның менә 95 яшьлеге булды, Тукай клубында үтте. Бик сөенде һәм беренче минем юбилей кичәсе диде 95 яшьтә. Искә алу кичәләрен үткәрәбез без. Ел саен инде традиция буенча Абдулалишин Спас районында була, Болгарда, Киевдә, авыл исемче, Киевдә. Әкимҗан Халиковны менә искә төшердек. Аның Әтнә районында үтте, үзенең туган авылы, туган ягында, туган авылында искә. Ләкин Дөресен әйткәндә, ул минем инициативам иде, аның менә хатыны шылтыратып үтенде, берәр мәктәптә дә үткәрергә иде. Без аны үткәрдек. Икенче татар гимназиясе менә Камари апа мәктәбе дип йөртә безне, бар бит нидә, Шамилстан урамындагы. Анда безнең балалар өчен язучылар бардылар һәм Хәкимҗан Халиковны искә алу белән бергә,

Аны Кюрсна искә алмый калса районында үзем туган ягында Кәче дигән авылдан булсы. Сез Риза Шәһри Удмуртиядә Рубкинскида. Рәхмәт менә Гөлфия апага. Ул шулай даими рәвештә әле бит кичәләр үткәреп тора һәм безне гел чакыра. Һәм анда теләп баручыларның безнең язучылар арасында

Очрашу, шагыйрьләрнең чыгышлары, ул шулай ук традицион әйләнеп бара һәм бу кирәктер дип уйлыйм. Һәм Чечен Республикасында булды. Анда бик күп шулай ук китапханәләрдә, музейларда очраштык без студентлар белән дә асылда. Һәм нинди нәтиҗәләр турында әйтермен, мин әзер әдәбият көннәре турында әйтәм инде. Һәм үзебезнең Татарстаннан да онытмыйбыз. Чаллыда булды, Ульянда, Мөслимдә, Зәй, Зәйдә мәдәрис әгъләмгә багышланган әдәбият көннәре мин элеккечә әйтәм инде. Хәзер алар килгән кунып, ике-өч көн үткәрү мөмкинлеге Юк та һәм кирәк тә түгел ул. Бер көндә дә без әгәр күбрәк барабыз икән, берничә төркемгә бүленеп, әллә ничә мәктәпләрдә очрашулар оештыра алабыз. Мәдрәсә беләнгә багышланып булды ул. Безнең инициатива белән аның район башлыгына мөрәҗәгать итеп, аннан соң Актаныш районында шулай ук без менә Ел ахыры килсә, ел менә бу юлбашчыны чи сайлау да үткәрергә җыенмый. Ләкин ул менә мин авырып китү сәбәпле, тансим дип калды. Ләкин безнең Кистәү һәм башка районнарда да бу эшне дәвам итәргә исәп бар. Башкортстанда очрашулар бу мәсьәләдә. Без эш кешене искә алырга кирәк, мин аларны күрмим әле. Алар гел бөтен Башкортостанда аркылыга, торкылыга гел йөреп торалар инде. Вахит Имамов, ул юк ахрысы. Әдәби газетаның баш мөхәррире мондый җыелышлардан калырга тиеш түгел иде әлбәттә. Ләкин бәлки газет чыгаралардыр, анда Вахиттан кала.

Язучыларның әсәрләрен тәрҗемә итеп чыгару эше системалы рәвештә бара дип уйлыйм мин хәзер. Менә соңгы вакытта гына Нурихан Фәттахның Сызгыра торган уклар романының беренче китабы төрек телендә басылып чыкты. Безнең тәкъдим белән һәм Аяз Гыязовның Древ дигән башлангыч һәм бик шәп самим язылган әсәр, сәнгатьле Шулай ул, аралары. Ул инде бездә повесть дип чыккан. Повесть дигән жанр бит ул бездән башка бүтән илләрдә юк. Я озын хикәя, я роман, ул роман дип чыккан. Икесе ике нәшриятта чыкты алар. Шуңа күрә Таравыл гаиләсе киңрәк булсын дип уйладым. Шуңа күрә бу эшне сез купларсыз дип уйлыйм. Ул инде менә шушы безнең язучылар берлеге Каршында оештырылган әдәби тәрҗемә үзәгенең түбәсе астында була. Рәхмәт шулай ук хөкүмәткә, алар бу эшне бик хуплыйлар. Анда үзегез беләсез, китапны финанс ни булмаса, таянычы. Терәге булмаса, әлбәттә, берничә тәүлек бар. Әзербайҗанда, шулай ук Татарстанда Хәйдәр Алиевның 100 ел юбилеена багышланган чараларда һәм алар белән дә шулай ук үзара мөнәсәбәтләр, шушы китаплар чыгару, тәрҗемә эшләре, шулай ук килешләр куелды. Менә без тиздән шушы көннәрдә әзер Татар телендә әзербайҗан, хәзерге заман әзербайҗан язучыларының хикәя новеллаларын антология итеп чыгарабыз. Казахстанда Алматыда Мохтар Мохтар түгел, Мурат Мухтар Әвәзовның улы, аның әнисе татар була микән, Фатыйма? Морат Әвәзовның юбилеенда булды мин 80 яши, безне персонал махсус чакырды. Анда да без мин Ирек Чарипов белән булдым, анда чакырган айда бу вакытта ул

Анда нәшер итергә һәм казакъ шигърияте антологиясен, алар ничә төр шигърият антологиясен чыгуын телиләр. Татар телендә. Без, без дә чыгарачакбыз, нәшер итәчәкбез, ул инде планга керде. Туфан Миңнуллин исемендәге дүртенче драматурглар семинарыбызда аның туган җирендә Кама Тамагы районында очрашу булды. Бездә дә аның туган авылы Рәтхуҗада да анда без аны бергә берләштердек. Түбән Кама театрының гастрольләре белән бергә Туфан Миңнуллинның туган көнендә. Һәм минемчә, менә бу

Кешеләре менә монда әйт, таныштырып үттем күпмедер. Менә монда язылган 21 гасыр татар хикәяләре антологиясе 30 хикәя, 30 авторның Әзербайҗан телендә Бакуда хасыл бу. Аларны килеп бездә әзерләгәннәр турында әйттем. Ул тәрҗемә итеп беткән. Шулай сез бара торган барның икенче китабы тәрҗемә ителә. Тәрҗемәче Әхмәт Туран Түрк дигән безнең татар әдәбиятының дусты. Алар да сиңа әйткәнем ул төрек тәрҗемәчеләре безнең анда Төркиягә эшләргә киткән исә кияүгә чыккан галимәләребезнең шәкертләре. Менә бу Әхмәт Туран Түркның ялгышмасам Алсу Камалиеваның шәкерте. Чулпан, менә безнең бу язучылар бригадасында Чулпан Читин Зарипова. Чулпан Зарипов дип чыга иде бездә. Читин. Аның шулай шәкертләре хәзер тәрҗемә итә. Үзе дә тәрҗемә итә һәм бик актив татар әдәбиятын популярлаштыру белән шөгыльләнә. Хакимнәр белән әңгәмә. Рушания Алтай, менә ул татар теленә тәрҗемә итте мине. Надир Дәүләтнең китабын, әгәр танышмаган булсагыз, укырга киңәш итәм. Бик кызыклы китап, безнең төрек галиме инде ул, ләкин аны татар галиме дип тә атасаң, ул татар тарихы турында бик

Булды тәрҗемә эшли һәм татар әдәбиятын популярлаштыру эшенә кушылыр дип уйлыйбыз. Безнең бик нык элемтәләр Тугыз Якутия белән, Саха Якутия, анда безнең яшь дип хәзер Рифа Сәләхләрнең яшь язучысы дип атап булмый инде. Ана алар аны Ленар Шәехләр, Рөстәм Галиуллиннар, Гүзәл Башлап җибәрделәр, әйе, үзен Марат Әхмәтов урта буын белән очрашты дип сайтта да чыгарды. Урта буын инде җиңелеп тартучы буын хәзер. Алар не сукмак салган инде. Аннан соң инде Газур белән без бардык, тагын кемнәр барды. Һәм менә онкологияләр чыкты. Аерым якут, менә хәзер Платон Аюнскийның бик шәп бер повестын татарчага тәрҗемә итте бу. Шулай тиздән басылып чыгачак. Инде без теге нәшриятларга ялынып йөрмибез, безнең үзебезнең язучы дигән нәшрият эшли башлады.

Шәхси альтернатива һәм электронлык изге миссиясе иҗат итү. Аңа, әлбәттә, хилафлык китерергә кирәкми инде, мин шуңа күрә аны сокланырдан шунда ук гафу үтенәм. Мин барысын да белдем. Һәм менә ул нәшриятта безнең беренче карлыгач Рәсүл Гамзатовның Минем Дагыстаным дигән китабы басылып чыкты. Татар телендә беренче тапкыр Быел миңа бик сәер булды ул, мин ул видеоны гаҗәеп безнең заманда популяр, без аны университетта әлбәттә рус телендә укыдык, теге Соловьин тәрҗемәсендә. Нигә моңа кадәр ул татар телендә дә тәрҗемә ителмәгән, ул үзе бер сер, әлбәттә аңлатып була инде аны ни өчен икәне, чөнки аның изекләре, Бер сигарны, мәсәлән, заманында социалистлар Татарстан газетасында Айдар Хәлим тәрҗемәсенә чыккан булган иде. Ул бер интервьюсында мактанып, мин беренче тапкыр тәрҗемә иттем дип лафыргач, мин аны эзләп таптым, ул бит кечкенә генә бер язык булып чыкты, ике бит. Машина. Аннан соң аны радиода ни зикләре, кайбы зикләре, вак зикләре Зиннур Насыйбуллин безнең атаклы шагыйрь иде ул заманда, күнекле әле дә бик шәп шагыйрь. Аның да китабы белән эшләп, сериал ята иде. Ныклы кара. Аның тәрҗемәсендә тел күрке сүз тапшыруы да чыга иде, әз генә, берничә минут кына. Анда ул гына, бәлки, Әхмәт Рәшит тә тәрҗемә иткән булгандыр. Мин аны шуңа күрә Нәсим Акмалга кушкан идем, шуларны эзләп таба булмыймы дип. Ул, әлбәттә, аны эзләп табып, анда бит тапшырулар да һаман күчереп, ул үзе тәрҗемә итәргә булды. Беренче китапны, икенче китапны безнең Шулай ук яшь шагыйрә Лилия Тиншинкина ул яңа гына әдәби мәйданга килгән Чаллыдан Лилия Фәттахова тәрҗемә итте. Алисә Гәрәеваның шигырь китабын әзерләдек без. Редакторы шулай ук Гаҗина Морат булган иде. Аны

Пьесалар җиңү яулый икән, алар барып театрда куелырга тиеш. Театрда үтсә, конкурсның нәтиҗәсе драматург өчен зуррак тыр дип уйлыйм мин. Без үзара теге бәя бирергә мөмкин, ләкин аны ни фетүәте юк. Театрда куелмагач. Без ә театрда кую мөмкинлеге бездә юк андый. Аңа аларга аны боерык рәвешендә Шәп булмый дагыны, һәр режиссер үзенең зәвыгына туры килгән әсәр сайлый. Мәсәлән, Әлфис Гаязов быел бит инде ул роман номинациясендә беренче урын алды, Уфада. Ул шулай ук менә шу Яңа татар пьесасында берничә тапкыр

Зәгыйф урыны бу, зәгыйф. Бик түбән дәрәҗәдә, мәсәлән, скетчлар. Без конкурска кердек. Чөнки мәктәпләрдә, утырдык менә арада фат белән очрашулар. Мәктәпләргә баргач, кыска-кыска пьесалар балалар өчен сыйлар. Ул инде алар даими мәктәп сәхнәсе, пионер сәхнәсе, китаплар чыгып тора иде элек. Ләкин ул пьеса, әнем Сомерсет Малаем дигән инглиз язучысы бар һәм драматургы. Ул әйтә, пьеса бик искә ди, гәзит кебек. Аны поэзия итеп торалар. Вакыт сынавын үтәргә, ул чыннан да шулай менә Чекистикларны искә алыйк, дөнья әдәбиятыннан инде, Кальдероннан да, Лопе де Вега, алар бит поэзия белән генә язу өстенә, ә аларның текстлары поэтик һәм сюжет. Ә менә безнең балалар өчен язу бик проблемалы, бездә бит инде күбрәк өлкән яшьтәге язучылар, яшьләр дә бар әлбәттә.

Скетч, ягъни кыска пьесалар конкурсында, номинациясендә өченче урынга бер әсәр таба алды жюри. Монда минем катнашым юк, сез аның аерым кешеләре бар. Ләкин мин аларга ышанам, чөнки мин карадым, чыннан да ни ул өченче урында ярар инде ясар. Ләкин беренче, икенче урын алар әсәр язылмаган балалар өчен. Драматик әсәр бит. Кыска пьеса. Анасы инде менә кечерәкләргә чагыштырмача шушында урта булып дигән бергә. Сезнең балаларыгыз бар, шуларны укытып, шуларга язып карагыз әле дип тә мөрәҗәгать иттем. Алар баштан сеттеләр, саткаларын. Бәлки, нәрсәдә шул килешә. Әдәби сабан туена Татнет белән Раил Гатауллин Татнет булса,

Ләкин, бәлки, аны безнең теге жанрлар белмәсә дигән фәйдә үтәрләр, хөрмәтле безнең чыгыш ясаучылар. Ансы да шулай ук безнең комиссия ярдәме белән күпмедер стимул да булдырган иде инде. Монда аннан соң бүтән оешмалар белән дә без хезмәттәшлек итәбез. Һәм Мирас үзәге һәм Мәскәү татарлары автономиясен алып бүлү белән татарча өйрәнәбез дигән проект кысаларында Казан шәһәренең балалар бакчасында очрашулар уза. Рәхмәт безнең балалар өчен иҗат иткән каләмдәшләребезгә. Йолдыз менә Шәрәфова, Ләйүк Юрамнар. Шулай ук Рифат Сәлахта саный китсәң, балалар бакчаларына, анда бит инде әле аналарның балалар белән сөйләшер өчен аерым бер сәләт кирәк. Мин мәсәлән үзем сөйләшә дә белмим алар белән ничек сөйләшәсең. Аларга бик зур рәхмәт, алар һәрвакыт баш тартмыйлар. Рәхәтләнеп йөриләр, үзләренә күрәсең түгел. Рәхәте дә табалар.

Менә Мөхәммәт Мирзаның китабы, шулай ук минем китапханәдә Мәңгелек юлында дип аталган китабын тәкъдир итү булды. Тәкъдим итү дисәң дә була, тәкъдир итү дисәң дә була. Бик матур һәм эчтәлекле менә шундый форматта бүтән китапларны да тәкъдир итүне,

Миргалимов. Миргалиев. Миргалиев. Алтын Урда буенча белгеч. Искәндәр Измайловның да килгәне бар, Дамир Искаковның да. Минемчә, ул язучылар өчен тарихчылар белән очрашып тору шулай ук бик кирәк. Безгә тарихи әсәрләр, әле тарихи әсәр язмасаң да, заманча әсәр язсаң да, тарихны белеп, киләчәккә күз салу кирәк кешегә дә.